Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Mela tiħdux qata li qed taraw lili, le jien minn issa jan kassar, naqra isbaħ minnek sa jgħan kollok tammetti. E, il-ħsieb għal fej qegħdin hawn għal fej bdinna siġġiet mela. L-aħħar darba li ġejt hawn jien kont mistieden, Bdejna nitkellmu fuq ħafna affarijiet, però jisin stajt ninduna li Sajan huwa persuna, inti persuna li jisek għandek ħafna ħsibijiet, ħafna idejat. U tkun tixtieq tikkomunikom. Pjaneta Sajan.
Ebba fil-programm inti speċjalment ikollok xi ħadd li ma jafx jgħid pali. Inti fil-programm jisom aktar ikunu jridu jitkellmu l-mistiedna milli titkellem int. U forsi ħafna affarijiet milli tkun tixtieq tajt, ma jkollok ċans tajdhom, bekk nifted din idea. Biex inti l-lum hija hawnhekk pala mistieden, grazzi tal-li għajd li sedina. Grazzi li l-ek tal-invit. Sawa. U inti jkollok aktar ċans issa titkellem u niddiskutu l-affarijiet u minn fejn ġiddi l-idea. Qabel ma ġejt mistieden fuq il-podcast u qabel ma intervistani sajan, aħna l-tqajna.

Imma ħabba Dragon Ball għaluli. Għax hemm xi sajjan fi Dragon Ball. Le, le, kien hemm wieħed jismu fi triq eh, fejn konna eh. nagħdu qabel, Vincenzo Budjeja, eh. u kien jismu sajjan, u semmitni sajjan l għol All right, all right, ma tantx, ma tantx. Wara ħarġ Dragon Ball. Ma tantx hawn sajjan żmalla. Suppost nitlobhom copyright. Zamma, eh, le, si postu jitlob il-copyright għax kien hemm qabel. Eh, mhux hekk ejwa.
Sajan, kif bdejt dal-podcast int? Minn fejn ħareġ dal-podcast? Eh, no, right you for 97, sawa. Ġejt ir-ridikola tal-lostja minn fuq għal ħaġa. U tipo, it-tini u fuq li rajt, un bat għal għalaq ma tkellimx. Meċċej. l-ewwel esperjenza jsalmitni. Ġifieri l-ewwel darba inti rajt xi ħaġa ma stax tispjega. Ma kontx waħdi.
Tkellimt man nies.
Ejwa kont żgħir.
U daħqu bik.
Eżatt.
U kemm kellek żmien? 10 snin hekk. Taffetwak dak iż-żmien. Mbagħad tipo kont imur il-knisja u tara dawk ħġieġek u hekk tibda tgħid imma dawn mhux jagħmlu sens. Tipo rajt dak il-UFO, un bat tibda tmur il-knisa u tara dawn l-affarijiet, u bat tibda tara l-pitturi, ostja, jibdaw jitħlu ġo moħħok, tibda jgħid imma dawn jien naf. Mux nara. Bdejt il-saqsi, imma imma minna xar snin sa' kem bdejt il-podcast, gerbu naqra snin. Eh, mbatt rajt it-tini UFO fit-2009 il-Kalkara. Kienet esperienza li l-lum ġurnata qed niddiskutija ma' xinis professjonali u hekk għax tipo Dak il-ħin kien qasir imma jien ħassejtu kien ħin twil, fim? Rajtu l-oġġett ġifieri, ħassejt xi ħaġa, ħsibt jien naf, ħsibt xi ħaġa jien naf milju fomma, naħseb iktar kienet xi ħaġa li forsi kont ħafna viċin tiegħu affettwat Il-madwar, fimta? Mm. Dik nitlu għalija, ta' u koll, imma mela, rajt UFO meta kellek 10 snin. Rajt xi ħaġa oħra fit-2009. Mbagħad fit-2019 rajt it-telet UFO. U jiena bqajt insegwi, rajt u naqra u nfittex u nara videos u affarijiet oħra u interviews. U Bat fit-2019 rajt it-telet UFO u tipo Għettillossja li kif jista' jkun. Mbagħad dħalt iktar deep u men. Minn insejħ tal-10 snin li meta tkellim tu daħqu bik in-nies. Fit-2009 u fit-2019. Fit-2009 qatt ma tkellim, fit-2019 tkellimt. Għax ħadd il-video, biċċa video, eh. grainy video, Mirko. Jista' jitkellem għax ma nafx nuża kamra. Eh.

U għed t-għarajt, mela għajnejja. U apparti minnek il-bniedem li kont inkum jaw dejjem li reja UFO l UFO l u ma konċ nemlu jena xina għaddew 12 sena biex rajt UFO minn wieħed għall-ieħor. Ma tipo, meta rajt il-UFO mi għed, għalna kif jista' jkun. U tatni ċans nara. Tatni ċans nara xejb, tatni ċans kif kienet edha taħdem, Il-ħaġa għax daqqa kienet tider, tisparixxi mbagħad, imma qabel ma tisparixxi tixel, tagħmel isa dejja, fimt? Eh, minn tista' għandhom xi ħaġa nkomin. Sajan, inti stajt għamilt, stajt għamilt video tijak tiddiskuti fuq xrajt. Minti ma għamilt ċek, inti tajt opportunità l ħadd ieħor jirrakonta l-esperjenzi tiegħu. U dik dik iġveri inti għax kont għadek maħruq forsi għax meta kont kellimt l-ewwel darba daħqu bik, allura rrid tagħti opportunità lil ħadd ieħor. X'kellek f'moħħok meta bdejt dal-podcast? Tirkerjat li xi ħaġa minn ġa moħħi li bad tinfittex iżjed naqra iżjed sewwa bad bdejt nipprova nagħmel kuntatti ma' barra biex forsi naf naħu interviews u affarijiet oħra. U eżatt, u mbagħad bdejt naħdem ma' ħabib tiegħi tat-Technor Media, bdejna nagħmlu l-ewwel podcast hekk u Morna fl-għalqa fil-post biex namlu intervju dal-persona li kienet tkun miegħi. U biex dan hawn naħdulu intervju fl-għalqa fejn jara li hu fowsu dal-affarijiet oħra. U dakinhar Melkim Kamilleri ta' Technor Media induna għalli mara fejn l-UFO qabad il-kamra u hekk u bidejx bil-kamra

Joqgħod attent. Di fil-kas naqtaw, le, le, le. U wara mbagħad waqaft għax bdejt nagħmel ħafna affarijiet riċerka u Malta nis jekk raw xi UFOs u hekk u tipo bħal ta' ġuża mifsud fejn jien nemmen li kella xi tip ta' kuntatt jew xi ħaġa għax il-fenomenu jaħdem stramp. Inti semmejt li dana, the universal prankster. Mm. Ġifiri, dak l-iktar suġġett li interessi. U minn meta bdejt, ma mela inti bdejt il-podcast minn da l-effett li inti rajċi affarijiet, xtaqt tkun tista' tkellem u aktar minn hekk isek, jekk qed nifmek sew jekk lemerini. E, e, aktar isek li tisma' l-opinjonijiet jew il-verżjonijiet jew Eh, xraw n-nis l-oħra, u x'feedback kellek wara li bdejt il-podcast? Fil-bidu daħqu bik, per eżempju? Ek xsibt jien naħjed u bija, ma meta tibda tibbatu l il-messagġi u tejt għara ma mux wahdi, fim. Mhm. L-ewel mistiden li kelli li ura wicċu, ġifiri li kien kita l-lulu bħajna ħbib tal-ostja. Dil-podcast laqqatni ma nies li kellhom esperjenzi. Ħafna minnhom questionable għalija, però mbagħad ikun hemm key points fejn ngħid tara eh. daw esperjenza u xi ħaġa. U llum il-ġurnata qed nipprova nagħmel studju, qed nipprova nikteb paper biex jisir studju fuq. Dik impressjonanti ħafna fik, sajan, fis-sens li meta ltqajna, sejna minn ma naqblux fuq ħafna affarijiet, mhux fuq li hemm affarijiet misterjużi għax dik naqbel miegħek li hemm affarijiet ma nistgħux nispjegaw. Imma inti taqra ħafna, inti well read ħafna fis-suġġett, jiġifieri inti u bdejt issemmi awturi li jiena li naqra ħafna fuq suġġett, asqat ma kont smajl bihom. E, u bdejt tispeċifikali wkoll isma' jiena m'għandix background akademiku. Għazat, m'għandix background. Imma għalfej U semmija ħafna dik, imma għalfej taffetwa, għax inti l-affarijiet li taqra. Eh, you are well read, ġiviri. Eh, Għalek eh, jena meta meta bdejt dil-ħaġa kont proponejt il-Ministru Dalli. Sawa biex nkun il-middleman, biex nkun nista' nitfa' l-informazzjoni. Ovvjament ma nkunx nidher jien ma jkun hemm xi ieħor iktar akkademiku minni. Eh. Fimt, eh, stmaw nifsar ma, ġifieri, eh. apart minn hekk proponejtilhom xi ħaġa oħra li tkun zero emissions u tina l-enerġija, free energy. U tipo stmaw nifsar u letteralment nitkellem ma' nies ma' xjenzati u professuri ġifieri li għaddew mill-istess ħaġa mela daw ma tawx kas xjenzati u inġiniera ħajatu kas li li. Eħe, ma. Għaw, kienem eh, ħafna ministri li kellim tu ma tawx kas ġifiri. Kienem persuna wahda li dak iż-żmien kienet ministru. U kienet qabdettejni u hekk imma wara l-elezzjoni mbagħad Imma inti għalfej, għalfej tħoss li għandek kollok kuntat mal-politikant fuq suġġett li nafu li kontroversjali? Għax in-nies, eh, dil-podcast għalmetni kemm in-nies huma misinformed l-ewwel eh. ħaġa. L-informazzjoni ma tasallhomx minn barra x'inhu jiġri fil-Kongress Amerikan u l-affarijiet l-oħra tal-madwar tal-Covid u koll kienet tal-injection tal-Covid, dik u koll kienet misinformation għall-axar. U Tipo, l-informazzjoni mhux tasal, mhux tasal, tasal, m'għandhomx struttura u m'għandhomx il-kapaċitajiet biex in-nies isma' l-alien jeżistu, l-Amerika qed jiġru daw l-affarijiet, ħirġin il-bus il-browers, xejn minn dan. Eh, ma sajan, jina għed nafu naqraw l-istess artiklu, jaf ikonna l-istess sors, u jaf ikonna femmi differenti. Jur fuq dik naħseb naqblu. U il-fatt li inti taqra ħafna, dak mhux qed nikkontesta, ġifieri anzi, hekk għandu jkun. Imma minn dak kollu li taqra, meta ħafna affarijiet milli taqra mhumiex essaġġ ibbażati fuq xi ħaġa empirika u maktar idejat. Kif tiddeċiedi inti x'inhu informazzjoni tajba u x'inhi le? Għax jien l-istess, sejr naqra ħafna affarijiet, hemm affarijiet nemminhom, imma jaf affarijiet li nemmen jien ma temminhomx int, u viċi versa. Allura kif tiddeċidi tajt isba' jien li qed jgħid Jeremy naħseb li huwa veru, hija xorta issue ta' belief, so to speak. Ħantik eżempju, jien kont insegwi ħafna u għad ninsegwi lil Keith Parsons. Mm. Sawa fuq li ħirsa affarijiet oħra. Illum il-ġurnata I come with terms li ħirsa huma ġast

Parti mill-fenomenu biex jitrikjak. Tajjeb, dik, dik l-opinjoni tiegħek u x'taħseb inti fuq l-affarijiet li qrajt. Imma x'garanzija għandek li dik l-opinjoni hija l-ispjegazzjoni reali? At one point, at one point fil-ħajja ħajkollok xi ħaġa paranormali, jaf ma tagħtix kasa. Naqbel miegħek. Tiżola, sawa jew tant kemm tkun tal-biża. Naqblu. L-memorja tiegħek tħassara. Mhm. Hemm min naf min li għadu għandu reoccurring dream. Mhm. Ġifieri jibqa' joħlom l-istess ħolma u jaħseb li Hija xi ħaġa reali infatti. Ftakar se tgħid saħan jien pereżempju ġo moħħi għandi l-memorji ta' ħolm li ħlom ta' kont tifel. Postijiet speċifiċi li ma jeżistux, imma ġo moħħi litteralment jisni kont fihom dal-postijiet. Fatta. Eh, Ġveri naqbel fuq li jettajt, pero li jett insaqsi kien hija. Inti għandek ħafna teoriji u għandek ġo moħħok spiegazzjoni. Imma Għalfejn l-ispjegazzjoni tiegħek hija t-tajba u mhux ta' persuna pereżempju jemmen li Alla ħalaq id-dinja f'sebat ijiem u Kieku Kif tista' tivverifika fuq affarijiet li mhumiex spjegati? l-ammont kbir ta' informazzjoni li ġbart qed nixxrinkja u qed inqassamha f- qed- bħalissa għaddej minn ħafna affarijiet, bħalissa qed naħdem ma' grupp ta' xjenzati, Aha. sewwa. Ehm, għand niprofaw ndaħlu psikjatra u sosjologa. Ma sax nista' nitkellem fuq għal ħaġa, ma qed ngħidilkom affarijiet żgħar. Isma' jekk tagħtina skup għal programm tiegħek stess. Ma u tipo jiena ħanamel nibdaw nintaqgħu ma' nies li kellhom l-esperjenzi Hemm ċertu fatturi u key points li bejnietom daw ma jkunux jafu xulxin jkunu għaddew mill-istess tipo ta' esperjenza. Fim? Ehm, apparti minn hekk il-blood types eh, u ċertu affarijiet li għaddew minnhom procedures u affarijiet. U tipo qed naħdmu dil-biċċa xogħol biex Ikollna paper u jkollna studju professjonali fuqha. U jkun hemm academic input jekk qed nifmek sew. Xi ħaġa jinnna psikoloġika. Dik parti milli qed nagħmel bħalissa jiena, ġifier dik xi ħaġa żgħira qed nagħmel jien. Imma l-istampa jikbar. Fil-fatt il-psikoloġija tispjega ċertu affarijiet, tispjega l-istess hemm ħafna affarijiet li huma teoriji. Imma jien dik li jisni ma naqbilx miegħek fis-sens li ċertu affarijiet hemm teoriji Int taf tissottoskrivi għal teorija waħda. Semmejta l-Cosmic Prankster, forsi għan nies li qed jisimgħu, il-Cosmic Prankster hija dik l-idea li hemm xi forza sopranaturali jew eh, mhux naturali ħaħal insejħula hekk li l-għena tagħha titħaq bina. Dik għax forsi mhux kulħadd ara fuq il-Cosmic Prankster, hemm inti tissottoskrivi għal dik it-teorija. Jew ħafna affarijiet jaħdmu għal xi ħaġa waħda. Sawa, jew oġġett wieħed għandu ħafna aġenda. Mhm. Sawa, ġifieri illum ħajdoq il-pjanu. Il-pjanu huwa l-UFO. Imma ma temminx jew ma taħsibx li dak huwa jisu forma ta' twemmin? Aktar milli forma ta' xi ħaġa fattibbli. Għax jekk tara l-istorja sawa. Jista' jkun ta' jista' jkun għall-argument li t-teorija tiegħek Jista' jkun li jiena open mind. Imma xorti hija element ta' fidi. Ħanti xaġa fuq xi taħseb. Jien għandi pakkagalli sewwa. Mm, Ejrid nidħol fiha wkoll tal-pappagalli. Mela. Għax naf li tħobbhom, le naf li tħobbhom. Il-pakkagall biex tiġbidlu l-attenzjoni tiegħek u jobdik, sawa, tiżi tiħna għatrit kultant, jew kalla jekk joqgħod imqarb, joqgħod jikdem bum id-daħlu fil-gaġġa, tħalli hemm, tħalli ħjajat. Fimt, bat kif taraħ, għandi makaw, u din li makaw, intelligenti, eh? Tersaq li għagġa toqgħod tagħmellek hekk brasa mal ħadit, fimt, bat kif tipprova tmissa tipprova tigdmek fil-bidu. Issa, kif darejta bitrit u noħroġa u hekk, issa ġiet kontrollabli, fimt, anke qalbi tagħmel li fim. U

U jekk toqgħod taqra x'ismu Idris għal l-ibnu ġifieri Noa għallu għamel arka. Imma l-arka jaħsbu annimali u hekk, min jaf kif kien sors ta' informazzjoni. Għax hu Idris jgħidlek li ta' l-informazzjoni lill-ibnu. Ġifieri inti pereżempju
qed tinterpreta daw l-affarijiet. Per eżempju, inti qed tinterpreta jekk qed nifhmek sew li l-arka ta' Noe, l-arka, u biex nisgunu jafu għandek raġun għax fejn fejn għandek raġun inti julek li din id-dinja er u kien hemm eroj u hekk issiba f'diversi mitoloġiji. Qabel hemm l-Epics of Gilgamesh per eżempju. Iġveri hemm affarijiet imma iġveri inti l-interpretazzjoni tiegħek hija li l-arka kienet a source of information.
U in plain sight, jada. Imma bl-istess argument għandek nies pal Eric Von Denikin, per eżempju, li għajdu li l-arka. Imma dak jemmen li l-arka, per eżempju, kienet spaceship, per eżempju, għet insemmi l teoriji differenti. Ma kienet spaceship, eh, eh, kieku kienet spaceship. How can you be sure imma?
Kieku kienet spaceship.
Jemma nemmex li kienet spaceship. Kienet jitilqu mid-dinja.
Eh, l-arka edha in plain sight. Il-piramidi ġifieri. Jekk ta' tara eh, il-kejl tagħha skont eh. kemm jiġri d-dawl, eh, sors ta' informazzjoni. Imma x'tan bija sors ta' informazzjoni jekk m'għandniex kapaċi niddeċifrawha. Ellum ġurnata niddeċifrawha mu, ħaġa kultant żmien tidher eight-sided. Dawn nara kemm għadu attenti għal dawn l-affarijiet. Ġieli mort l-Eġittu għana ta' Issa għan sifer.
Issa sejjer Scotland. L-Italja mort usqalja bil-vapur. Eh. Le jien jien naqbel miegħek li hemm ċertu affarijiet li interessanti immens. Per eżempju l-paraguni li hemm bej il-piramidi tal-Eġittu ta' South America per eżempju kienu kienu użanzi differenti użati imma nemmen li hemm ċertu links, per eżempju jien nasal biex nemmen li aħna our history għandna ċank kbir it's been forgotten. Ara. Ġifieri nemmen li kien hemm ċiviltajiet avvanzati qabel. Jekk taqbad post, sewwa, post partikolari għal Malta. U taqqat il-tempju li hemm. Mhm. Wieħed minnhom huwa x'ismu xejdulu megalit. Mhm. Eh, u taqqat tliet strutturi, issi pora jinsbelt.
ħanajlek. Eh, mela, kombinazzjoni? Mela, le, mux kombinazzjoni, anzi, ma that's not, that's not something minn ta' tempi ta' Malta ma nafx biha. Imma per eżempju, tal-im najdra l-Equinox ta' dim il-bi principali. Dik oħra. Dik mux teorija, ġi that is scientific, that is proven. Proven. Li l-Equinox ta' dim il-bi principali. Mela, l-ura in-nis li bnew it-tempji kellhom arfin. Arfin, eżatt.
Pjuttost aktar avvanzat mill-li aħna nimmaġinaw. Imma that is one thing, dik hija xi ħaġa li huwa fatt. Appunto.
Hemm mbagħad li ngħidu isma' il-jinnaf l-arka kienet eh, sors ta' informazzjoni, ma kienx dajsa, eċetera, eċetera. Hemmhekk naħseb mbagħad qed tkun naqra mhux kreattiv, tax laqqas kreattiv, Eh, ma jisek għandek ċertu ċertezza f'xi ħaġa. Għax inti da. Li hemm xeba dubi fuqha. Ħallilhom l-informazzjoni biex jisma' wara l-arqa, intom ħajkolhom l-informazzjoni għadha hemm. Eh. U daw most likely wara l-arqa ma ħadmuwiex. Imma eh, naqblu li di mhux ħaġa provata, di teorija. Teorija, ovvjament.
Ora, din dik tali li jisni xi kultant ma naqbilx miegħek. Ne, teoriju, dak x'naħseb jena. L-istess argument ta' jieni. Imma jiena il-punt mhux daku li inti għandek daw l-istejjer konsegwitivament. Sawa fejn għandek il-Hindu, mbagħad għandek fir-Rumani flying shields. Allora daw x'inhu jiġri? Da qed juru kultant lilhom infushom Fim? Jiġri xi. UFOs jidru kull tan żmien. Imma x'temmen li huma UFOs, għalli nibdew minn hawn. Inti x'temmen? Temmen li huma aljeni, temmen li huma nies minn dimensjoni oħra, minn żmieni oħra, tant hawn teoriji. Jien naħseb li at one point imniedem infiret mhm. minnhom kienu teknoloġiċi u minnhom baqgħu
Ġifri aħna ġej miċwieċet tajdi, mhux mit-teknoloġiċi. Eżattament. Imma naqblu li hemm diversi teoriji differenti ta' nies differenti. Ġifri li qed naraw illum huma eh. jew aħna mill-futur, eh. jew aħna mill-passat meta konna avvanzati għall-ostja.
Imma mbagħad hemm diversi teoriji fuq issues oħra simili tal-UFOs u x'jistgħu jkunu. Dik l-ispjegazzjoni għax għax inti għandek mela l-UFOs qed imorru fuq eh, is-sajts nukleari, daw x'interess għandu. Maħna biex nerdu d-dinja nkunu qridni aħna. Daw jisom għandhom interess biex nissalva gwardjaw il-pjaneta. U taf kif Jek tara il-kuntatti li kienem ta' Zimbabwe u eh. postijiet oħra. Kolla l-istess, eh, telepatikament, joru għom dizastri. Eh, ma taf kif nwieġeb għalli għalli. Gwardjaw il-pjaneta.
Sajan, bl-istess argument li nwieġeb l-persuna religjuza. Fis-sens, jgħidu li għax Alla jagħti s-sinjali, eċetera, eċetera, u jien l-argument tiegħi huwa jekk Alla jew l-Alla li jemmnu fih, għax jiena ma nemminx, eh, tant iridilna l-ġid għalfej dal ħafna hidden signals li kieku daw daw daw. Forsi ma jridux jagħmlu interference. fil-progress. Jekk aħna jekk aħna fil-futur. Imma jagħmlu interference. Biex għaqluna l-kurżità forsi, biex nkunu. Eh, forsi jista' jkun, imma jien nara nara pjuttost stramba li jekk daw qed jippruvaw they are trying to warn us of impending disaster, għax hawn rajthom dat teoriji. Mit-sena. You can do it. Fil-qasmi mit-sena, Ferbajn sena morna, mill-li nġiddu bl kubetta u bis-sikkina u bil-kanuni l-antika, għal-bomba nukleari. Eh, kien 40 sena, qed nitkellmu da. Eh, eh, ara, mela, eh, jista' jkun li kien hemm accelerated iwa wara l-World War II kien hemm Arms War, insomma tafa l-istorja inti. Imma jekk daw huma aħna fil-futur, kienu jafu se jiġri. Mxek, u ma fej qabdu jidru liktar. Ah, ma din nara nara.
Men fej bdew, mit-33, għandek mit-33. Le, zbaljat, hemm rakkonti ta' affarijiet strambi fis-sema u li qabel. Ejwa, mxek imma. Anki middle ages, anki fi żmien romani. Eh, hemm battalja u hemm ħafna affarijiet, per eżempju. Battalja ta' Ġermanja dik il-pittura. Ta' Mons.
Eh. Ta' World War I. Ġir hemm ħafna sightings u jmorru lura. U bekk jiena Jim, inti għat u ninħara nara fil-bidu għat tisma ma t-tkellim t-lewel darba daħ u bik. Jim bek għas nuħlom li nitħab xaħat li għal li raxaġa stramba, għax ilom inna naqraw rakkonti ta' nis li raw affarijiet strambi minn żmien il-Rumani u anke qabel. affarijiet strambi fis-sema li ma sawx jispjegaw, anki fil-Bibja. Li Elija tela f'karru tan-nar, per eżempju. Eh, hemm affarijiet. Iġveri jien li tidher xaġa stramba jew li ma stax tispjega. Dik rajt kapaċi nifema, hemm mbagħad insib l-istess problema li kollok, per eżempju kif għatlek, meta bniedem jgħidlek ir-reliġjon u x'Alla jritek u Alla jritek. Jekk dawn huma qed jaraw li aħna qabadna triq għal xi ħaġa li huma jafu fejn ħadd wassalna. Għal fejn dal-ħafna hidden messages u jidru ftit u jikkinnepjaw bniedem bil-lejl u mbagħad joqogħdu jesperimentaw fuq u eh, dawn l-affarijiet li ma tantx jisom jinżlu lien. Eh, eh, per eżempju, darba tkellimna fuq il-kettle mutilation, you know. Eżatt, eħe. Hemm affarijiet strambi. Ejja, mela żgur.
Sibhom lokali.
Ejja mela, u għaw min, per eżempju, fuq il-cattle mutilations jew għaw min jgħid li huma UFOs, disting UFOs, imma hemm ċertu postijiet fid-dinja jgħidulek li huma mhux eżatt cattle mutilations, ċupa kabra per eżempju. Imma ħafna nies jemnu fih. U jemnu li meta jsibu l-goats ġeneralment dak, kunu mutilated. Hemm ivvintaw da dal-mostru jew da jgħidulek iċ-ċupa Ma sabu kabra. goat għax fil-lok fejn sabu da, sabu hemmhekk i- is- i- irabbu l-goat, sa' Malta xi jrabbu. L-istess goats, tiġiġ.
Ġifri inti għandek informazzjoni ta' cattle mutilations li saru Malta?
Eh, ngħidu. Ara ma jistax jgħidha, ta' joqgħod attent. Ħajkollok xi programm fuq hekk, jaw? Le, ma l-ewwel għax ma rridx li jkun hemm L-ewwel karkassa f'idu nitlifha. All right. Għax għandi n-nies li lesti li analizzawa. Eh, ma dik toġobni fik li dejjem tfittex u dejjem. Eh, ma naħseb trid iżomm open mind. Inti ma sax tagħmel. Jien għalhekk irid studju jgħinuni u mhux. Eh, Ġifieri teknoloġija l-affarijiet li temmen inti huma teoriji. Emma jien qed nipprova to prove them right u. Jew prove them wrong, u ma jeżistux. Mhux hekk, għalhekk qed niddiskuti ma' xjenzati u nies oħra biex forsi jkun hemm provi u affarijiet oħra. Jien nixtieq li jkun hemm disclosure fl-Ewropa. Eh, Franza edha avvanzata ħafna f'dal affarijiet. Għana edha kiena li ġara fis-Senat Amerika għan iċċukmi, eh? U sorpriż ħafna kif ma għabdiċ fil-news, eh, ġiviri. Ġiviri, kena sequence ta' events li ġrew ħafna ġiviri na 15 sena ilu għaskon toħlom li għet jiddiskutu nies mill-Air Force Amerikan qed jgħidu iva aħna naraw l-UFOs. It was quite imma ma qabdiċ. Smajt l-istess storja pereżempju tliet darbiet li kien hemm bniedem ġotiċ, pilot u qal li ra UFO x'98. U kien qed fuq helikopter ġifieri. Malta?
Ej.
Lejn hekk jarawhom, jekk jarawhom pilots Amerikani, inċert li jarawhom pilots anki commercial, kellek il-Joseph Kalleja per eżempju. Għala, ġveri. U kien hemm għalfej Joseph Kalleja biex jitfaw xi naqra informazzjoni fuq l-aħbarijiet u fuq Malta, il-Malta Today dik kienet. Eh, għax li news għal-jom kienet Joseph Kalleja, huwa persuna. Issa Joseph, himna la kienu biex ħarġet naqra informazzjoni. Għalhekk qed ngħidlek li hawn Malta m'għandniex biżejjed eh, er- arfin. U ħadu fuq kull imkien tista' tgħidha. Ħadu kontriħ. Mhux fuq kull imkien tista' tgħidha, isfani, hemm nies li jitkellmu barra minn Malta li ġew ridikolati wkoll. Ġuri kien hemm nies li għadu ġew abducted. Oh, hemm ħafna nies ra, ġuri mhux kwistjoni aktar ta' Malta, hija kwistjoni naħseb li aħna jisna n-dinja li nħossuna sejf fija u naħseb ċertu sibiet li jista' jkun hemm xi ħaġa sopranaturali, iddejja xi wħud, jista' jkun għalhekk. Imma imma min li sorpriż istjadi tal-Amerika ma tantx kienet fil-news, eh? Għax issa jisom qed jidru naqar iktar. Taħseb li għax kien hemm il-gwerra tal-Ukrajina u allura n-nies ma ffukax fuqha? Kien hemm diversi affarijiet kien hemm il-COVID li ma ffokaw fuqha. Nies għax fit-2017 ila Għabdet ġeja di l-snowball, fim? Bat kellek eh, tal-skinwalker range, mm. kellek eh, ma nafx jek rajċ. Ta' skinwalker ma nemminawx It's too, it's too American television biex nemmina jien. Mux il-da, dak le, dak. Nara ħawis isa Amerikana zzat, aha, xaġa Amerikana. Jena, jena tħalt ħafna affarijiet, eh, ġifiri. Jena, etna għamil xaħġa li Dawk ta' wara l-keyboard jgħodu mhux vera u għaxek, jena qed nipprova nagħmel studju minn. Kemm jaffettwaw kien nista' wara l-keyboard? Xejn, assolutament xejn. Inġi nara ċertu kummenti u nara nies Ma tindunax li kunet naddijom kamin. Eh, għatem nis imma li provaw jirridikulaw dak li jettajt.
Ejja, ma jina għat naddijom kamin. Lej, narak tiħu naqra bazzek, imma.
Specialment daw ta' Tal-flat earth.
Imma l-istess tal-flat earth. Jinnaf li jinti pali assolutament tara xi ħaġa redikola li hawn min jemmen li d-dinja ċatta. Tu gid diagrams.
Però l-istess issib nies li palek kunu qraw ħafna u konvinti li veru. Konvinti, men, liktar dar it-trattaw tal-etna. Ah, Jien milux raj dibattitu bej flat earther u xjenzat. U dibattitu fuq birra sibu fuq YouTube. U xjenzaġġi u jisu bada jispjega teori u eklips anki f'eklips tidher li d-dinja tonda, hemm jisu l-flat earther għamel ħafna aktar riċerka, ġa ħafna aktar għal-ġlied. U jekk inti ma tkunx taf, kważi kważi meta jerbaħlu l-argument. Eh, u jien dik, dik, per eżempju, anki dal-blog, dal-program tija, kien naħseb li jtjamma ħafna ġejta xinnis jistaw jitkelmu open. Eh, Għall-idejatu. Imma xi kultant eh, meta kulħadd jgħid tiegħu jista' jkun hemm element ta' periklu ma taħsibx.
Jiena nitfalhom l-informazzjoni hemm u mbagħad jarblu n-nies. ċertu affarijiet insegwihom, pereżempju, ma' Riki, Riki daħħalni F'rabbit hole, indaħħaltni f'rabbit hole oħra tal-vampiri.
Inti jesti jek tisma xi ħaġa, inti mhux smajt xi ħaġa ma tantx ikollok għarfien dwarha u tieqaf hemm, int tkun trid imbagħad tiċċekkja fuqha. Pereżempju nkun smajt xi ħaġa, waqt li eh. kont tkellimni l-aħħar darba li zaqqu ħoxna. Eh, tali Eastern European Vampire. Eh, xaru lixxa.
L-istess diskrizzjonijiet bħal ta' Trareba, mbagħad dak Charles Marian. Jew xulja. Fittixt fuqhom ġifieri.
Mela, mbagħad fittixt li anki fil f'dan hawn fil-Middle East kien hemm eh, daw in-nies li kellhom most likely xi ħaġa ġenetika u baqgħet trasmessa ma' żmien. Bajt fittex. Dik, dik, dik toġobni ta' l-element li bnidem ikun kurjus. Fuq il-social media, fuq il-program tijak, eh, xikultant tiġi diskuss ħafna religjon. Għalfej qed ma jkollok assisin, per eżempju, biex jispjegaw l-lenti minna ta' tal-Knisja Kattolika, per eżempju, jew jinnaf nies minn reliġjoni diversi. Ma jiġux, men, ma jiġux. Jiġu tistieden u ma jiġux. Ma jiġux, iwa.
Suppost għandu jiġi xieħ xaban. Ġifiri dak li jilħaq minn flok li imam. Eh, tfajt l-invitation imma nistenna minn għandu, ovvjament. Imma l-unika nis li jkellmu huma l-Musulmani.
Ġivinti t-istidint għassisin u. Le, ma jġux, ma jġux. U xi tkun reazzjoni tagħhom, x'raġuni jduk? M'għandix idea men, ħankellem il xaħat, ħankellem il da. Taf għalfej, għax jiena bniedem kritiku ħafna tal-reliġjon u anki tal-Knisja Kattolika. U però nemmen li għandhom kollom l-opportunità, peress li aħna inti speċjalment iddiskuta f'na reliġjon, għandhom kollom id-dritt jirribat. Ħafna drabi jgergru li ma jkollhomx l-istess dritt, però inti hawnhekk qed tajt ġifieri li daw tistidilhom u Tidilhom ejwa. u Palma jirrifjutaw. student il-politiċi, Aha. veri, palma student il-manxe, u ma ġiex laqas. Imma nxem għandek ċans.
Eh, Imma taħseb li għax il-programm għandu dik il-laqta sopranaturali għalhekk forsi jħossuhom jiddejqu li Fil-verità m'hemm xejn sopranaturali li ah, li mu kif naqbad ngħidlek. Li qegħdin jiena u inti hawnhekk ukoll ġiġa stramba. Il-ħaġa għalija. Għalfej.
Għax n-intervista li l Li għedin għaw ħajjin eh, funzjonaw u kol stramba li Kombinazzjoni kbira li aħna għedin ħajjin f'dal moment f'dal Iġveri daw, daw mistoqsijiet li għandin. Umma bażiċi naħseb moħ li għandin. Mux ħanti għam affarijiet li mux ħaj jispiegaw li. Naħseb jien. Insomma, daħlifx.
Pero ta' man xej, ġviri, nikkonfermaw li jibza biza kbira minn dibattitu ġviri. U għandu xalxiex, għax għal xi ħaġa li jekk vera waħda mill-key points tal-fenomenu. li ra bniedem bdija, Imma interpreta Ġesu, palma kienu jagħmlu qabel, u pal ta'. Ma minn diġi ġarek taħseb li veru rabni bidija. Għax mhux l-unika bni, l-unika persona li eh, naf li ra. Ma aħna nafu li reliġjon organizzata u minna minn referi għalih biss, ġifieri reliġjoni ħafna minnhom, huma money making exercise. Ġifieri eh, eh, jiena anki tara. Jekk vera, jekk ma vvintax, jekk vera, huwa ma jtu question. Sawa, imma jekk vera. Ma m'għandek dritt ikollok id-dubju. Jekk inti trid tara kif tiżviluppa r-reliġjon u l-ħlużi tfid, ħandaħlek f'rebit ħol oħra, għarafu Medjugorje. Ah, u l-biznis li għam li hemm Medjugorje. Ta' ġewża mifsud, dika tħalt fija jien. Ħafna. U kont kellimt mal-president, emmek. Kien xi għassis kelmek ħażin, u għat li l-axħar. Ejwa, ċempilt biex xin kelli bżon middleman biex eh, namel l-interviews l-nis u għek. U waħda mill-fatturi li laqatni kien li ġuża qatt ma semmi li naf li rat eh, dawl dejjem semmi dawl, mbagħad kelmi tal-Madonna. Mhm. Imma diġa moħħa interpretata bħala l-Madonna. Fim? Hekk tara messaġġi dejjem l-istess messaġġi bħal ta' barra. L-istess. U kien hemm dal-ilma u dal-ilma kien jaħdem bħal radium. Kien hemm persuna kellha tlet għates fuq moħħa. Eh. U bdiet tagħmel minn dal-ilma li kien hemm il-grigenti u waqgħu. U kien hemm ieħor kellu laħam ħażin eh. u talaqlu, kien hemm ieħor kien meġuħ ħafna u għaddilu l-ġieħ. Ma xi jgħidu.
Jekk toqgħod tara dal affarijiet daw l-istess bħal meta inti qabel Radium Girls tiftakarhom. X'inhuma?
Radium Girls.
Jew kien hemm eh, prodott fl-antik. Ftakar li u inti minn era differenti. Imma le, daw. X'inti iżgħar minni.
1900.
Qed nitkellmu. Ma minix daqshekk xieħ, ġuri. U dak kienu jużaw dal-likwidu biex jisbaw l-alloġġi u kien eh. jużaw bħala pain reliever ukoll. U dak ir-radium, da il-ma radioattiv. Mhm. Jekk kien hemm dal-UFO li raġġuża u ħalla impatt radioloġiku fil-post, jaff dak l-ilma. Eh, ma inti għalfejn. Radioattiv. Mela, Ora, ma mela inti qed tispjega li ċertu viżjonijiet reliġjużi jista' jkun li ġejjin minn xi sorsi oħra. Eżatt. Imma eh, inti għalfej eh, isek qed qed temmen jisu without a shadow of a doubt li kien hemm da derit. Eh, Għax inti għandek. Rajt tip ta' Diana Pask, Plask jew xi sema, insomma xi. Le ma rajtux. Ara li l-lumen. Emma, emma, emma, uh, why do you rule out li jista' jkun li hemm ċertu kondizjoni psikoloġi jew psikjatriċi per eżempju? Non mela. Jiena jiena kont naf. Ma jiena mhux per eżempju bħal ta' Angelika, nsemmu l-Angelik, l-Angelik ma nemnux. Imma fil-post fejn maru, għandi erba' stejjer ta' nis li jaraw l-orbs. Eh, ma ħanajdlek, l-orbs jien nagħmlek imħatra li mmorru fejn immorru bil-lejl u nitfaw kamra ħanaqbdu l-orbs. U jien ma nemminx li l-orbs huma xi sopranaturali, jien personali. Skont orbs.
Eh, dik kollox hemm differenti, imma. Dust particles, insetti. Mhux hekk, imma imma jisek qed toda for granted għax U għaw forsi jista' jkun li ikkondizzjonat mill-xewqa tiegħek li tiskopri. Niskopri. Ma jistax ikun li hemm ħafna viżjonijiet u ħafna dritt li huma erq.
Għalhekk jiena qed nagħmel dal-istudju eh. sewwa. Jew Hemm żewġ possibiltajiet, m'hemmx waħda in between. Jew vera jew mhux li esperjenzaw l affarijiet in-nies. Mhm.
Jew hemm it-tielet waħda. Jew jista' jkun li huma jemnu li veru mhijiex, għax jista' jkun ukoll. Appuntu le, jew vera jew mhijiex hu. Inti għad li tanġelik ma temminx però l-post, però r-realtà qiegħda tanġelik jien ma nemminix assolutament ma nemminix tanġelik. Jiena meta kien jiġi l-forn kien jaqbad donna. Hemmhekk.
Pero n-nies li kummet kien fuq is-sodda me, fuq xara ah, bank, ah. għazzi ta' trek su tsejjerek. Emmem ħafna nies, naf ħafna nies li marru u kienu jamnu eh, ġivieri. Ġivieri kont mur dak iż-żmien li Anġelek kien jgħid li jara l-Madonna, kienu kien hemm folor kbar biex xara bank, ġivieri. U kull għaxin naħseb, u naħseb tikkondizzjonana, ix-xewqa ta' ħafna li jemnu. Dik waħda minnhom imma jiena jiena mhux jiena għarajt jien ju fost naf li jeżistu u seħerġin l-informazzjoni u daw ilhom jiġu. Jiena kif qed jagħmel interaction il-fenomenu mal-bniedem. Dik jien let nipprova insib tangible proof. Eh, le, tfittax il-provi. Imma, imma, imma l-istess. Mux qed nagħmel bħal nies, eżempju, li qed jikkritikawni fuq il-Facebook u hekk. li għax jiena isma nemmen kollox u dan u hekk u int ma tifhimx għax m'intix xjenzat. Jiena qed nipprova minn nagħmel xogħol li suppost qed jagħmluh ix-xjenzati. Imma għandek assistenza, setta. Issa għandi l-assistenza għax sib nies open-minded u ħaduha in consideration. Iżmani, ix-xjenza mxiet għax kien hemm nies open-minded.
Ma tistax teqpa ġo Babilu. Ġveri, u naf, jim, għaw branċ ta' xjenza, per eżempju, kriptologi, jew kriptozoologi, li daw jistudjaw il-fenomenu ta' annimali li ma nafux bihom, per eżempju, dawk xjenzati, ħafna minnhom ikunu biologi, zoologist li qed jistudjaw dawn l-affarijiet. L-istess hemm nies physicists li jippruvaw jispjegaw fenomeni li huma abnormali jew li for u qed jippruvaw isibu spjegazzjoni. Mistax Jien li ilu- ddejjaqni u di tinkwetani li jkun hemm xi ħadd u jgħid żgur le ma jistax ikun. Imma inti ma tistax taqbad u eluf jekk mhux miljuni ta' nies li rrapportaw esperjenzi issa jekk huma ghosts, jekk huma UFOs, jekk huma raw annimali strambi. Hemm ħafna affarijiet li huma mhux spjegati, daqshekk billi tibqa' open mind fuqhom. Hemm imbagħad li ddejjaqni fuq affarijiet li maħniex mhumiex spjegati, imma hu min jaf x'inhuma b'ċertezza. Hemmhekk imbagħad jidħol id-dubju jien. Hemm min jaf x'inhu għaddej. Għax open mind trid tkun miftuħa mill-ġiex naħat. Ġifieri ma naqbilx ma' min jgħid ma jistax ikun li qed tajt int. Hemm imbagħad ma naqbilx ma' min ċert per eżempju, UFOs u mal-Greys u le, ma. Le, memx, ma eh, tistax. Nevinta, nevinta, ta' mux Ma tistax tejt, men, kif inu ma daw. Ma tistax. Impossibli, għaxa, ank, uj, il-fenomenu jurik dak li trid int. Letteralment. Jekk inti tittara l-Madonna, ħatara l-Madonna. Allura mhux għax itik naqra comfort. Imma mbagħad itik pereżempju il-biża bħal ikun hemm key points, jien noqgħod insaqsihom il-key points in-nies. Mhm. Fim mhux dejjem insaqsihomlhom. Ġili tuhom li huma minn ma ngħidilhom. U ngħid tara stja. Għandi tlita erba minn nies li tawni l-key points huma, mhux Għalfejn taħseb li jkun hemm nies li huma suscettibbli aktar għal affarijiet sopranaturali minn. Pereżempju jiena kellimna fil-programm. Għandi tlita minn nies li tawmu l-istess blood type. Imma x'għandu xi blood type? Mhux komuni. Julian Tett temmen li ċertu nies ikunu forsi ġenetikament predisposti li jaraw aktar affarijiet strambi jew le. Min jaf?
Eh, dak qed nipprova nfittex. Eh, qed fittex fuqha.
Għax eh, jien ngħidlek straight jien l-aħħar darba li kontaw jiena. U qed f'discussion ma' ħabib tiegħi biex Nagħmlu invite lil Professur Joe Stanford li qed jistudja dan l-affarijiet. Għax jiena jiena għaddejt mill-fażi li qiegħed fiha inti, sa mhux qed ngħid li tiegħek fażi għax inti ħadtha to the next level. Imma jiena meta kont tiżgħar. Haunted houses, morna, irqanna barra billi ħarsu is-sema. L-esperienzi li kelli tant huma limitati, klif dik li kont semmejt lek fuq il-programm. Kelli esperjenza wkoll ġewwa l-għara. Ma jien pereżempju minn. Għamu terms li qattus.
Min jaf kemm morna nħarsu li sema forsi naraw UFO, Mbagħad kont darba bil-kelba u rajt xi ħaġa ma sax nispjega. Meta ma kienx qed tistenni. Kun hawn min jgħid jara waħda fil-ġimgħa u hekk ngħid allura dak mhux l-istess sema kif huma jaraw jien li ħirsa l-istess hawn jgħidlek imur ġo post u jħoss preżenza. Hawn min jgħid kapaċi jitkellem ma li ħirsa għalfej huma u ħadd joħor. Għalfej li u forsi jidru l-iktar il dawn nies li jkunu jaħdmu l-għala.
Għax naħseb forsi għandhom ħafna ħin barra, jkunu barra u. M'għandux jasem, jien tkellimt waħda li rat ju fuq kienet ta' tonxor il-ħwejjeġ, imma dik one off. Eh, le dik imma ebba jien li jiġi eh, jien naf. Mirko per eżempju, jgħid li jisma' jiena ġieli rajt ju u kemm dar kemm il-darba fajdek. Jgħid li tliet darbiet. F'ħajja tliet darbiet. Ħafna.
Imma mhijiex ħafna fis-sens. Jekk daw e, qed tkun hawn dal-visitations kollha, li f'ħajja sieħa tara xi ħaġa tliet darbiet, mhix ħafna. Mbagħad tara raba darba dik stramba. Eh, ma dik, mbagħad dik e, e, ġibna f'dum. Ma l-istess bniedem.
Eh, ma ma da jkun preferut allura. Eh? Ma għalfejn. Bħal l-istess nies li jkollhom viżjonijiet reliġjużi. Għalfejn huma mhux jien, pereżempju? Dik iva, inti ġieli rajt xi xi teżi jew fuq xi qaddisa meta jibdew jidħlu fl-original archives. U hemm ħafna ħafna affarijiet li huma li il-mod kif waslu għandna mhumiex hemm meta tidħol fil-gat. Għalhekk qed ngħidlek, mbagħad jekk pereżempju tibda taqra ta' Faustina. Tibda tgħid alla di kienet qed trippja ħaqqalla fuq il-fjuri men. fuq il-polin. Jista' jkun ħan daħlek f'rebit ħowl oħra. Inti il-werewolf ta' Franza fil-ġieli, inti taf x'ti jaħsbu li kienet it-teorija u li kien hemm dak kienu jieklu tip ta' qamħ ma nafx x'raj, kienu jagħmlu ħobż bija kienu u fċertu kondizjonijiet kien jikber ċertu moħfa miegħu li jitmajt biħal jusiġġoni. Ġieli rajt fuq għadi. Eh, per eżempju, għandek ix-xamans ta' South America u kienu jieħdu ċertu sustanzi bekk kienu kollhom dal-viżjonijiet. Eh, eh. Ma nafu li dik ġejja mis sustanza u mhux għax veru. Mhux ekku. Jiena wkoll nħol mushrooms. Ma jemnux hekk.
Jiena wkoll nħol mushrooms u noqgħod nara anke l-grandpa u karriġ dik għawar dok għalla u kun jisni ġol kartun.
Imma veru tarom. Dak il-ħin veru tarom. Kif? Ġri, ma tinti forsi kollok hallucinations. U li titħol fih, titħol fih fis-sens titħol fil-kar, palma tenti tkun għattara filmu titħol fih, fem, tkun titħol tikkonċentra fih, jien ma nikkonċentra xina ma jek tistaqsi tfajla tiegħi. Eh. Ma narax film, jek ma mpejjibx, jew nuħu xi ħaġa minn daw. Eh. Jikkalmawni u nuqgħod nara xi ħaġa. Eh, pija audio rajt. Awdjo noqgħod nisma'. Eh, ma mela inti taf li għaw ċertu sustanzi jew taħt ċertu kondizjonijiet għal nkunu aktar diplomatiċi fejn inti tara affarijiet li ma jkunux qegħdin hemm. Mela possibbli jew. Allura, eh, allura. Minħa minħa la ayahuasca u jaf xi ngħid, ġifieri. Tmur ġo post totalment differenti. Allura, bl-istess argument, kif inti taf li nies li jgħidu li raw xi ħaġa u ċerti li rawha m'hemmx ċirkustanzi oħra li afqas huma ma jkunu jafu bihom? Jista' jkun mala.
Kollox possibbli, at this point. Imma tiddisappunta ruħek, Diego. X'inhu? Li kieku daw il- daw il-viżjonijiet kollha. Tal-UFOs. Ħanwaqqa l-argument jien ta' xi li UFOs inqabdu fuq ir- fuq ir-radar ta' Għas-saxħa. Jew false or right.
Imma jina il-mod ta' kif jinterrekti għal-fenomenu. Dak l-interess tiegħi jina, jina lek bdejt dil-bicċa. Ah. Fim, dik waħda mill-interessi li għandi jina. Jew false or right provati issa. Imma għalfej qed jinterrekti għaw mal-bniedem dal-mod. Għalfej hemm ħafna moving parts. Għalfej hemm ċertu affarijiet nies li jkollhom implants ġo fihom u jkunu mdawrin bil-kreatina. Jien ma ngħidx ippruvati issa, jien ngħid li dejjem kien hemm nafu li daw jidru l-UFOs li hawn nies jaraw l-UFOs, il-mistoqsija kbira hija x'inhuma. X'inhuma? U xinu xi jridu, x'għalfej jinterraktjaw b'dal-mod. Eħe, ma anki dik xi jridu hija wkoll assumption. Fis-sens li ma tajt xi jridu inti awtomatikament qed tiddeċiedi li hemm xi ħaġa intelliġenti warajha, li mhux neċessarjament il-każ. Jista' noħduha minn lat Eh, Sun Tzu, sawa. Mhm. Inta meta f'Sun Tzu ssib l-att tal-osservazzjoni, ġifieri tosserva x'inhu jagħmel l-għadu. U mbagħad toħodha next step. Għalli bli fuq l-Art of War, ta' jaqra, ta' ma t-tefel jaqra, eh? Biex tipprova tagħmel sens minn kollu. Ja, sewa tagħmel. U bat teħodha next next step, palma għamlu l-Amerikani fil-Vietnam, batu l-frogs. jaraw fejn ħajinżlu minn fuq id-dajsa biex ma jolqtu xej. Allura kienu jimmappjaw sal-inqas ġebla. Mhm. Il-frogs ma xattu ġieli tant kemm kienu jkunu viċin ma daw tal-Vjetnam ma l-insurgents li ikunu taħtom eżatt ġifiri, u ma qasin donaw bil-frogs Amerikani, un bat hemm l-istep l-oħra li jmiss. Ġifiri inti tibat l-snipers u l-affarijiet biex jipreparaw kollox. Jaf xi ħaġa sinister di. Semmejtieli di wkoll li inti forsi xi kultant ikkonsidra li they are scouting missions. Eżatt. Jew probi. L-istess argument u tkellimni l-aħħar darba wkoll mhux ix nirrepeti, imma laqbanna diskussjoni interessanti. Imma kieku daw huma an intelligent life form dik it-teknoloġija kollha. M'għandhomx għalfejn jibgħatu l-frogs ifaqqgħu subajhom jieħdu kull ma. Imma jekk tispiċċa mbagħad f'ta' sunzu. Mm. jgħidlek il-paċenzja kollox, tistenna l-moment meta jkun rapportu. Eh, għax ikun jaqbel li l u biex inti d-djufija, d-djufija tijak tneħħja u tukull vantaġġ tijak. Mux iġri palissa.
Tantu ma daqsek saħħithom. Taf xie trid teknoloġija.
Għalfejn jidru bħafna palissa. Xaw ħafna palissa. X'nemmen jien? Eh.
Li l minn tas-Senat Amerikan. X'nemmen jien li l-lum il-ġurnata hija ħafna aktar faċli li taqbad tieħu ritratt, ħanajlek, inti inti ġenerazzjoni differenti. Fin-90 sa 2000, naħseb 2000, 2005. Ħadd ma kien ikollu kamera miegħu ta' Ġifir daw n-nies li kienu jiddu ritrat, għax jinserta jkollu kamra, le, il-mobile, l-lum. L-lum iwa, ma qabel. Ma d-dinja kienet differenti ħafna, jien anki daw li xikultant jgħidu, Ġieli jitla' xi video fuq social media ta' xi ġlieda u kif spiċċajna madonna madonna. Jien esper rajthom dal-ġlied kollhom il-ġurnata. Jekk inti għala argument f'tal-linja, jekk hemm 50 ruħ fuq tal-linja għandek 50 ruħ bil-mobile ħajjieħdu ritratti. U ħadd ma jferraq.
U dik id-differenza, dak argument ieħor. Imma dik id-differenza, ġifieri b'hekk naħseb Jista' jkun li hemm żieda fis-sightings jew jista' jkun li hemm żieda fil-capturing ta' ċertu mumenti. Imma ħafna gwerer għaddejjin bħalissa, unflitti. Eh, ħanajdek dika misconception ta' jien naħseb meta inti tara eh, jien naf fil-Medju Evu jew aktar il-qoddim l-Europa kienet kontinwament gwerra. Gwerra, ok.
Għafna drabi għana najdu l-lum kemm hawn gwerer. Għanajla kienna xi darba rrid nagħmel riċerka kien naħsebha ħafna inqas issa milli kien hemm. Għaw inqas milli kien hemm. Eżempju niftakar fl-80s, is-South America taqbad kienet kulħadd jagħti. Eh, Probabli għas tafu intkom għax kienu reġjonali, ma kienux World Wars. Imma, imma jien ma naħsibx li għaw aktar gwerer issa mill-li kien hemm qabel. Kienu iktar gwerer bejnietom hemmhekk is-South America eh, f'naqbad ngħidlek. Imma kien hemm l-involviment, per eżempju, naf it-tension li kien hawn fil-Cold War. Mela.
Ġifieri niftakar ġifieri. Ma' l-Cold War eh,
Iżgur kienet smoke screen. Daw kienu għaddejn fuq program spazjali flimkien fil-Cold War xorta.
Lej latter stages, ftit qabel ma nfetħu, ftit qabel perestrojka, ejwa, kienem fuq il-sojut jidir li kienem kienem emma le kienem zmin fej fil-Cold War. Fatti, l-Amerikani għadhom jużaw il-rockets tar-Russ. Ekku, kien hemm kooperazzjoni fl-aħħar tagħha ma, però taħsibx li il-Cold War kienet xi smoke screen li daw kienu ħbieb u kienu joqogħdu pal membri parlamentari Maltin fil-Parlament ta' kemm jitajru battalhom jieħdu l-birra fl-imkien. It was real, eh? It was real, eh, ġveri, jina eċtu. U kien hawn biż enormi ta' ġveri aħna tfal. Konna mwerrin li xi darba u mbagħad faqqet ta' Chernobyl biex ta' xaqa. Tejjex ta' xaqa.
Aħna aħna il-ġenerazzjoni tagħna we grew up with the real fear of nuclear meltdown ta' ġifieri. Ġifieri aħna ma tkun naraw films pal Mad Max li. Kontet ta' sumni palissa kunu Mad Max. Konna ta' tfal, aħna possibilità. li xi darba daw jitfaw missila. U konna viċin ħafna ta' ġuri fil-kriżi ta' Kuba. Eh. Konna viċin ħafna li ma jafux pereżempju l-Amerikani fil-Korean War li ġiet ftit wara il-World War II. Gwerra minn sija, ġiet wara World War II, allura nisma naġġ għalbu fuqa. L-Amerikani kienu minuti l-bot mill jinnjukjaw l-ċina, eh?
Taf ġara fil-gwerra tal-Korea? Meta kien hemm dak il-UFO attakka l-battelin Amerikan. Le, ma qrajtiex di. Fiċċa, bro.
Imma mhux faċli.
Hemm nies li soffrew eh, biological dan hawn. Eh, ma, ma di, di, di, di- a- anki fuq daw xettiku, sajana x. Ħanajdlek, meta inti kollok gwerra d-dejja, jkun hemm ħafna armi sigrieti li ma nafux bihom. Jiġifieri jien naf hija possibbli li l-Amerikani jew iċ-Ċina kellhom armi. Fil-fatt ħafna armi li jintużaw fil-gwerra nsiru nafu bihom wara ta'. U jekk inti tara. Bħal antrax.
L-antrax, u inti naħseb għas tiftakar kriżi tal-antrax meta bdew jibatu għabel posta. Le, ma niftakar.
Kon naħdem il-posta jien dak iż-żmien. Ejwa, għalla.
Wara 9-11. Wara 9-11. Kon naħdem il-posta u ġurnata minnhom kont lif. kont li fistja u kien hemm xatbat pakket il-post tara ġdid u żammew il-postiera kollha għamlulhom dik il-ġagaga ħarqulhom u ġietni tajba xkont id-dar jien. Imma daw affarijiet li ħafna drabi jitnesew. Pereżempju tal-antrax u m'għandix taqsam mal-jeni hekk. Imma li qed ngħidlek hu li xi kultant aħna naħsbu li qed ngħixu fi żminijiet uniċi jew għar. Imma l-affarijiet hemm ħafna affarijiet. Antrax mhux ħaġa ġdida.

U fuq dik ma naqblux, għalkemm xi kultant meta tibda titkellem int, jien nemmen li għandek open mind, sa' ġifieri. Open għal kollox.
Inti għandek open mind u anki, per eżempju, jien meta ġejtaw, ħallejtni nitkellem, ħallejtni mmerik, u mhux u diħa ngħidlek fiċek mhux toqgħod tintnefaħ. Mhux, ġifieri inti eh, mhux ma qbilniex u għax il-listja jgħid Jeremy eh, ma jaqbilx miegħi jekk toqgħod nara, mort fittex wara. U dik xi tajba li mort fittex, jien ukoll mort infittex ta' tal-bonbon jew xil-listja dak li jikol ikol ħadd, jien mort infittex. U sibt kif kif kif għadna li hemm affarijiet li huma leġendi, urban legends. Ma hija jista' jkun xi ħaġa ġenetika. Għax issibha ħafna fl-istejjer. Jiena li fittixt hemm xi sitt tipi ta' mard li jista' jkun. Dan l-istess bħal demonic possession, tkellimni nara wkoll. Hemm ċertu affarijiet demonic possession li żgur issibhom f'ċertu kundizzjonijiet mentali. Issa l-istess hawn min jgħidlek le le dak ix-xitan li jitkellem. Jien żgur ma nemminix. Imma hawn min jgħidha b'ċertezza, assisi. Ma nafx. Jien iltqajt minn eżorċisti, eh, ġifier li li jgħiduli u nemmen li huma jemmnu dak li qed jgħidu. Imma anki jekk tara minn punto di vista di loġika fuq il-fidi, jien naf ġifieri xitan li ilu hawn minn qabel meżistejna minn qabel l-imperu Imma bil-Latin rrid jitkellem. bil-Latin, għax ilu hemm minn qabel żmien ir-Romani u hekk, imma bil-Latin ħaj jitkellem, għax kombinazzjoni Knisja Kattolika l-lingwa tagħha hija l-Latin. Jekk tara l-loġika tibda tinduna li ħafna ħolow. Kieku l-loġika, l-loġika taħdem għax hu jgħidlek li huma mhux designed to hurt us. Mhux qegħdin hemmhekk biex iweġġawna. Ġas biex jinstigaw il-biża'. again, cosmic tricks. Ejwa, ma ma bl-istess argument. Jena, ma nafx, jena questionable eh, l-eżorċizmu, kikun naqbat wieħed li jkun possedut norbtu hemm, ħalli ħajr baxur 5-6 kemm hemm bżonn, u nistaqsih id-domandi li hemm għall-ostja xem hemm hekk. Eh, smani.
Mux wieħed wieħed ħaj sakrifika ruħu. Ħafna per eżempju li ma.
Ħafna ħafna li ma jgħidux per eżempju ma tantx kan fuq l-eżorċiżmu, l-eżorċiżmu mhux veru jaħdem. Eh, eh, eh, smajta di miljon. Le, ma jaħdem, mux veru, ġveri, enti, u daw għal-om eżorċisti pal-patri Elija, dal-exorcist ikun hemm xitan, toqgħod iddawwar rasa hekk u tagħmel u hekk mbagħad jiġi għasis jgħidu dum dum dum dum dum u joħroġ ix-xitan. Meta tara eżorċisti l-eżorċiżmi reali li jsiru me Knisja Kattolika, per eżempju, daw ġili għamlu 10 snin. Jibqaw morru, jibqaw jagħmlu l-om l-mambirek u hekk u Issa, u hawnhekk li għandna naqra li hawnhekk naqblu naqra fuq għajna u inti. E, il-perikli ta' min daw l-affarijiet qed jaqbad joħodhom fideh. Miexek, U bekk ċertu nies pal manxe ma jiġux fil-programm, jew jirrifjutaw li jiddibattu ma' nies pali. Għax int meta e, hemm ċertu loġika, saqsi ċertu affarijiet u jinkixfu ċertu affarijiet, nis tibda tinkwieta u. Aħna ġibnilhom ir-rikju teologu u jgħidulhom li m'għandhomx raġun. Ma dik dik m'għandix problema. Per eżempju, issa ħareġ li jarrajt. Eh, eh, eh, jistaw l-assessini birku l-koppja omosessuali. Hemm bżonn għalfej l-assis.
Ma ħanajdek, ma. Palma għal Mirko, għadhom birku l-anima l-bastiet tal-iskola. Ma naħseb li kiku jiena gay u kiku jiena gay kattoliku. Ma nistax nifhem kif tista' tkun gay kattoliku, ma jantu ilhom.

Biex, biex, ma, għax huma da bħal ma tinti jinnaf, il-prodott ġi outdated.
Imma dik, dik, dik ma nrexxaġi negattiva, sajan fis-sens li għalla ħarż il-Knisja ma volviċ fl-aħħar mit-sena. Eh, eh, ma ħanti Li jiġrila l-Knisja meta tara li tilfet kull kontroll, un bot timbidel ftit ħalli tibqa relevanti. Anti koħra, għanti koħra. Min, u di un bat fidejk, għaw min, ġveri, il-reġjon tijaw, għadhom jemmnu li għandna nimxu fuq it-Testment l-Antik jew xem fil-Bibbja u hekk. U Alla ħares ġifieri daw ikollhom is-saħħa f'idejhom għax iweġġaw in-nies u jien dik li tingwadani. Ġifieri jien kważi llum aktar komdu mal-Knisja Kattolika ma nagħtix kasa, ma nħallix tindaħalli f'ħajti. Imma mhux qed tagħmel xi ħsara llum lis-soċjetà kbira. Imma daw li qed ifaqsu daw qed jagħmlu ħsara kbira, eh. X'kun ħatajt? Yeah, il-Knisja issa taċċetta l-aljeni wkoll. Il-Knisja ila li aċċettat il-possibilità li kien aljeni. Xaw, ma tek titkellem ma' jekk, ħantik eżempju, kien hemm wieħed ma risaqsi l-qassis tal-parroċċa tiegħu x'jaħseb dwar l-aljeni x'bidi diskuti fuq il-podcast tiegħi. Għallu dok kollha ċuċati temmen xejn. Għidlu sew li l-Knisja aċċettat l-aljeni u koll issa u jgħalmon fuq Kristu. Imma għandu raġun għassis għax u mux biex naqbeż għalih. Imma li temmen li jem il-UFOs u aljeni Hija redikola, mhux redikola daqs li temmen li għerqet id-dinja u kien hemm raġel u ġabar l-annimali kollha bil-polar bear minn u mill-kangaroo u tefagħhom kollha t-tnej tnej fuq id-dgħajża u salva d-dinja hekk. Dawk dawk huma affarijiet fattwali, mhux bħal tal-UFO. U dik qatt ma fhimtha jien kif bniedem li jemmen fir-reliġjon u jemmen f'dawn l-affarijiet, imbagħad joqgħod jitnejjek b'xi ħadd li jemmen f'UFO. Ġifieri jien naf li Bniedem mexa fuq l-ilma, jista' jkun miraklu. Hekk ġara, mhux jista' jkun, hekk ġara. Però tara UFO, miġnun, hemm ipokrizija kbira. Ġifieri, u Alla ħares inti bniedem reliġjuż tmeri ħanki bl-argumenti għax jieħdu għalihom. Ħa ngħidlek jien ma nafx inti, Imma jien naħseb l-aktar li naqla tajjir, meta nitkellem fuq reliġjon, estja. Naqla tajjir, l-ostja, Mirko l-iktar, Mirko għatu bieġibom, jien għatna d-dijom kamin.
Imma imma mhux kif tirreaġixxi, huwa importanti kif tirreaġixxi. Imma jiena at one point qed jaf inkun qed x'imkien, nieħol x'imkien jiġi xi ħadd indaqqa ta' Kristu. Daqqa ta' kurċifiss.
Iftaħ l-ras il-Bibbja wkoll, alla. U jkun Mirko li wieġbu, mhux jien.

Id-direzzjoni jissa tal-programm, id-direzzjoni tal-podcast, jina il insegwik, jien ma konċ insegwik, un bat kienem xaħat. Adrian Farrugia tal-Pet Shop. Ma eh. stawx namlu reklami, imma eh, bettu di bom da, u tilajn għandu Pet Shop la jar Pet Shop fid-dinja. U kien għalli, għalli jisma, għalli jistjali għam wieħed sajan, għalli jett jgħamil, għalli jett jiffoka fuq affarijiet UFOs u bekk sir naf. Imma jien nara u mhux biex nagħmel reklam lilek, imma nara evoluzzjoni wkoll fil-programm. X'in id-direzzjoni li tixtieq tibqa' sejjer?
Li nesploraw iktar daw is-suġġetti u jkun ikonna open mind eh. u fejn hemm xi ħaġa nistgħu nistudjawha. Nkunu nistgħu eh, nagħmlu studju sew u sura ta' nies biex ngħidu għares ah, ma da mhix vera da vera u tipo qed tintihom l-informazzjoni n-nies Sanġibu l-ħabib tagħna, Anatoli wkoll. Kollha informazzjoni li daw mistura. Ej, all right, dak li kont għadlek fl-aħħar programm. Eh, għas-sena. Dak impress dak bellaħni, eh, minn da bada jirrakontali. Imma hekk ma tkunx taf bihom. Eħe, eħe, u dak probli għajdek aktar u Għaw ċertu affarijiet li jkollhom informazzjoni, ma that is researched u factual, ġveru da mux qed jgħid isma jien rajt il-Madonna ittir fuq iċ-ċittadella. Dan ġveru ġab id-dokumenti u hekk li veru kien hemm cover up u mhux nidħol fiha għax issa segwaċi tiegħek jaraw dal-programm. Imma stjama ma naħsibx li ingħatat l-attenzjoni li xirqilha meta dal-bniedem kiteb dal-ktieb. Eh? Għalhekk appuntu.
Imma lek tajjeb dal-podcast. Jien nipprova nsib eh, suġġetti li huma għandhom ċertu nix, eh, nitfaħħom fuq di. Per eżempju, se namlu tip ta' podcast, nista l-ostja, nis li jgħinu l-komunità u jgħamlu affarijiet. Ah. li ma jkunux jafu ħafna bihom. La, jina, jina sinċerament nalqu għaw issax ħatlek rasek. Jina nishtiq li tkomplu għaddej, bdiet triq, ġiviri. Ovvjament dejjem irridu inwissu l nies biex mhux kull informazzjoni li jaqraw bil-fors veru, kulħadd jaħseb jagħmel riċerka tiegħu, u mbagħad kulħadd jagħmel konklużjoni li jasal għaliha. Ma tit Ma tittarmi xejn, trid iżżomm kollox possibilità. Daqshekk, issa jiena l-aħħar darba li ġejt hawn bellaħtni inti. Ħalli ngħidulhom lin-nies. Da biex tkunu tafu, da kelli l-birthday. U tani kejk. U jien mort id-dar ferħam dal-kejk qed insuqek.

Naħseb l-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed. Ah, sejn, insomma, xi xar minn id għandek li xkun imbit, ħanati għax mhux bl-sponsor. Thank you.
U kaxxa ċikkulatini. Grazzi. U ovvjament il-persuna ta' wara l-kwinti, il-Mirko ġibnilu u kollu. Thank you. Thank you.
Għax da, da, da ma jidirx da, zeg, ma da. Grazzi, jostja, ma kellix.
Parti kbira, ma fro.
Le, naf li ma kellix għalfej, imma ġibtom. Ġibt li xaġa u koll. Thank you, issa serħu raskom, kull minnet jarra l-podcast. Il-podcast li jmiss jien mhux ħanider imkien u ħajerġa jħu over seħbna sa jinkassar. Ma insomma, ibqgħu segwuh għax tifel kif ngħidu għala volja ma nemmix nista' tifel tal-ostja.
Thank you. Grazie, ma kellek xalfej ostja.